Ko tēnei mea te moko he kauaka hei whakakotahi i te tangata. Te kaupapa i tōia mai nā runga i te kaupapa o Mataora rā ko Niuareka.
Ka mahi ngātahi te tangata e takoto ana me te tohunga whakairo kia oti, kia tutuki. Ko te wairua nō tērā ārahi ana i a mātou. Ki tēnei whakatau, ki tēnei rā, ki tēnei wā.
Ki au nei, ki te tā mokohia tō kanohi, me kōrero Māori, me whai rānei kia tā mokohia tō arero.
I tipu reo kore mai māua, kāre te tino mārama ki a tātou tikanga mahi marae, āe, āhua mārama ana. Engari, i tu ai, i piri tahi ai māua i roto i ngā, ngā kōrero whakahoahoa, i kōrero mō te, te anamata, ā, ana, i, i tere kite ai māua tahi he hē nō māua ki te whakatupurea, ā, a māua tama kia māore ake ki te āhuatanga i tipu ai māua. Kia tipu reo Māori mai, kia tipu marae mai, kia tipu mātau mai ki, ki a tātou tikanga, ā, ki ngā mahi marae, ā, ki te mātauranga Māori, ērā, ērā atu āhuatanga katoa. Ana, i, i oati māua ki a māua, otirā, ki a māua tamariki kāore anō kia whānau mai, Ā, ka pērā te āhua. Nā reira ko ā māua mahi katoa mai i taua wā, ā, mohoa noa nei, ā, ko pērā, ā, e, e ngana ana te whaka, whakaatu atu, ā, te whakatauira, Te whakatinana i ērā kaua e waiho hei kupu noa, hei kōrero noa, engari whakaaturia atu ngā momo mahi, haere ki te marae, haere ki muri, waru riwai, mahi ngā mahi, kia tangata whenua te āhuatanga. Te mōhio, he aha ēnei mea te manaaki? Te manaaki i te tangata, te manaaki i te marae, te manaaki i te hapū.
He puni a Pāpākā. Āe, Pāpākā. Kua mate te pāpaka. Kua mate te pāpaka i te rākau. E whakatutuki ana i ngā i o māua moemoeā katoa, oh, ko, ko hipa noa atu. E o māua ko wēnei moemoeā mō te, te āwatanga o a māua, a māua tamariki. Ā, i, i, i poho kereru ana māua. uh, mō a rātou mahi katoa. Uh, ai, ai, a tāhua.
Haramai rā e te whānau e, ngā kārangatanga maha, ngā waewae tapu ki ngā pā. He aha te take kua whakatau ai kōrua kia tāngia o kōrua mata i te rā nei te taha o tō tāngata? Oh, kia nei he whakahirahira. Ināianei e whakapono ana au ko te mahi a te wairua tēnei. Kia mahi i ngātahi, kia rongo ngātahi mātou, ko taku pāpā, ko taku teina i te, i te ngao o te rahu, ā, i te ngau o te mamae, ā, kia haere ngātahi mātou ki raro he nga ka hoki ngātahi mai. Ko tana whai i te reo Māori he tauranga ātete, ana ko tēnei mahi he tauranga ātete anō, nō reira, ah, E tika ana kia noho māua hei whāriki mō tō māua papa.
Tēnei te whānau e kawe mai te aroha ki tēnei kaupapa mīharo nei e. Ko te rā, ko kōwhiri ai mātou, ko te rā tērā i kawe ake te pētihana mō te reo Māori ki te Whare Paremata i te tau 1972. Ana, ko tērā petihana te tīmatanga o te whawhai nui mō te whakarauoratanga o tō tāua reo. Tuarua, ko te rā āpōpō, Ā, te rā i mate tētahi o māua mokopuna, nā ngā mahi i te hohipera i mate ia, ehara nōna te hē. ehara nō te māmā te hē. Nā reira, ko taua rā he rā whakamaumahara ki a ia.
Hara mai ki au e nuku kōpako e tū nei. Hara mai ki tētahi o ōna wahine a Tao i te kura e tū ana ki waho rā, te whare manaaki. Hara mai ki te tautoko i tēnei kaupapa Māori ake nei.
Tuatoru. I tērā tau i kawe atu mātou te Rūnanga Nui o Ngā Kura Kaupapa Māori tā mātou tono ki mua i te aroaro o te rōpū Whakamana i te Tiriti o Waitangi. Kātahi anō tērā pūrongo o Wai 17, 18 ka puta ki te ao. Nā reira, i te whakaaro ahau, mātau, hei tohu whakamaharatanga hoki mō tērā, ka tāmokohia. E, me tiki, he ira kati tērā, te putanga mai, he ira kati mō te mahi kua, kua oti i roto i ngā tau, engari, he whārenge hou kei mua i te aroaro, he mahi hou kei mua i te aroaro, nā reira. He take mō te whānau, he take mō te kaupapa, engari he take mō te whakatinanatanga o te tino rangatiratanga o te mana Māori motuhake. Anei te wā i kī ahau ki a Rene, oh, ka pēhea o whakaaro mehemea ka whai mataora hau. I kā tautoko mai, toko ua rangatira, nā wai rā, i te wā i kōrero ki a māua tamariki, tere, peke mai a Keriama rāua ko Manawa me te kī, ā, ko hau hoki tērā, ko hau hoki tērā. Nā reira, āe, ki a au, ko te wairua anō tērā e ārahi ana i a mātou. ki tēnei, ki tēnei whakatau, ā, ki tēnei rā, ki tēnei wā.
I a mātou e pakeke ana, ko te reo Māori te reo i whāngaihia mai ki a mātou. Pērā rawa te ngākau titikaha o māua mātua ki te reo Māori, kāre rāua i whakaae kia mātaki mātou i ngā hōtaka reo Pākehā. Ā, kāre i whakaae kia whakarongo ki ngā reo irirangi i waia te reo Pākehā. Nō reira, ā, ko ngā hōtaka i mātaki ai mātou i ā mātou pakeke ana ko te karere, ā, ko te reo irirangi o Te Arawa, ā, pērā rawa tō rātou, tō rāua pūmau, ā, ki tēnei kaupapa, arā, ki te, ā, rumaki i a mātou ki te reo Māori.
Mai i te kōhanga ki te kāinga, mai i te kāinga ki te kura, puta noa ki ngā mahi hākinakina o tā mātou hapori i noho rumaki mātou ki tā mātou hapori reo Māori. He mīharo, he mīharo, engari pono te kōrero, i pōhēhē mātou i a mātou e tupu ana, ā, he pērā te ao.
Kāre mātou i tino mōhio he mea nui tērā i te mea koira te ao i noho ai, mātou otirā tātou. Ka pakeke ana i reira ka mōhio a e āhua motuhake te whakatupuranga, ā, e waimarie pea mātou i tō mātou whakatupuranga, engari i te wā i a mātou tamariki ana, Ā, koirā te ao i noho ai mātou, me ngā hapori katoa, ngā horopaki katoa i haere ai mātou, ko te reo Māori.
Ko te, tētahi kawenga nui mōku i roto i ngā tau, ana, ko te whai māramatanga ki tēnei mea ko te tauranga atete. Atete atu ki te aha? Oh, ki ngā aupēhitanga a, a te Pākehā i roto i ngā tau. Nō te taenga mai, nō ngā mahi whakahīhī, kua tukuna mai e rātou ki runga i a tātou te Māori. Nō te waka Te Arawa i runga te tangata nāna i roko ana nāna. I tīmata au hei kaiako i te tau 1981. Haere au ki te whare wānanga, ki te whare toi tangata, ngā tau e toru, rite pai au. Ā, engari taku kura tuatahi, he, he kura wāenga, Tāmaki ki te Tonga. Engari, pau te rua tau i reira, i heke rawa taku ngao. Arohaina nui ki ngā tamariki, engari, I rongo taku ngākau, taku wairua, he āhuatanga e ngaro ana. Tāku nei kite, tāku nei rongo, rongonga taringa, rongonga ngākau e pai ana, tēnei punaha mātauranga mō ērā tamariki, ngā mea Pākehā, engari kāore i te pai, kāore i te tika mō ngā mea Māori, mō ngā mea Pasifika. Kāore he ahurea. Ehara i a au ngā kupu Ehara i a au ngā whakamāramatanga he aha i pērā ai. Nā reira ka huri au hei kairīpoata, niupepa. Nāwai rā ka ka tae au ki ki Taranaki, ka tūtaki ki a Aunty Renee, ka whakahoahoa māua. Nāwai rā e e rua tau whai muri pea, Kātahi anō māua ka mārena, ka haramai ki te teko, ki te tangihanga o tētahi o ō pāpā, ki Kōkōhina, ana i reira tūtaki ōkawa ai me kī, ki Aunty Cathy. Nā te māmā o Aunty Rene i kī mai, oh, me kōrero kōrua ki a Cathy mō tana kura, kātahi anō ka whakatūria ki Ki tēnei marae tonu, ki Ruamata. I te whakamārama mai a Cath, te āhuatanga o te kura kaupapa Māori, i a ia e kōrero ana, i hoki kōmuri ōku whakaaro ki taku kōrero ki taku tumuaki o mua, me te kī, ā, koia te mea e ngaro ana. I whakarite taku reta rihainatanga mo te mutunga o te tau, a, māharahara nui i te mea kāre taku mahi i konei i Rotorua i taua wā, karekau he whare, a, engari i tere tau ai te whakaaro me hoki mai i te mea māua tahi no Rotorua, Tēnei tōku marae, engari ko te āhuatanga o te kura, koirā te rongonga ngākau, te rongonga wairua. Ka aha whakapono ana māua, nā, he mahi tērā, mahi a te wairua. Nā te wairua māua i ārahi kia hoki pēnei mai ki tēnei taha o māua, ki Rotorua, ki tēnei kura, ki tēnei marae, ki tēnei kaupapa, Te Kura Kaupapa Māori me Te Aho Matua. Koirā te timatanga o tā māua whai māramatanga mō Te Kura Kaupapa Māori, mō Te Aho Matua, mō tēnei punaha mātauranga, te taha tōrangapū o te ao mātauranga, tēnei tauranga atete, Ā, ko te kura kaupapa Māori tērā, me te ā, ruku hōhonu atu ki ngā kupu o Te Aho Matua. Ko te whakaoho i te, i te ngākau me te wairua Māori. Nē? Koirā te tīmatanga o tā māua whai māramatanga mō tēnei mea ko te mauri. Ko te reanga o taku māmā, tupu reo kore mai, hari te mea i patua ia, engari i kite e i ōna tuākana. i patua i te kura, i kohete rawatia mō te kōrero Māori. Engari, ko te reo Māori tō rātou reo. Ne? Engari, i oati ia ki a ia anō. E rima tau te pakeke, kia kaua rawa ia e kōrero Māori. Ana, e whakatipuria te riri, me te pauri, ki roto i au, me te e hia mano, Mano, mātua, tipuna, o tāua mātua, o tāua tipuna, i tipu pērā mai. Kāri whai wāhi ki tō rātou reo, ki tō tātou ahurea, ki ā tātou tikanga. Nā te aha? Nā ngā mahi tūkino aupēhi a te Pākehā. Ko te Kura Kaupapa Māori, he tauranga atete i roto i te ao mātauranga. Engari, ko te aho matua he huarahi kia Māori ake tātou katoa e hiahiatia ana. Ehara i te mea ka rata te katoa, ehara i te mea ka rite te katoa. Engari mō te hunga e rite ana, mō te hunga e hiahiatia ana, nau mai, haere mai ki te ao Kura Kaupapa Māori, aho matua, kia Māori ake tō tupu, kia Māori ake te, tō ngākau, tō wairua, tō ihi rangaranga, hei huarahi ki te whakatutukitanga o te tino rangatiratanga o te mana Māori motuhake i roto i te koanga ngākau, i roto i te aroha nui, i roto i te māramatanga. Ehara nōu, ehara nōku, ehara nō tātou te hē, engari, Kei a tātou te haepāpā ki te kawe ake mehemea ko tērā ka rongo i tērā hiahia, i tērā koingo, i tērā matemateāone. Anā, ki a au, kei reira, Kei reira te te tīmatanga o ngā tino hononga ki o tātou whenua, ki o tātou whare, ki o tātou marae, ki o tātou huānga, whanaunga, ā, āe, ērā tūāhuatanga katoa. Ka mahi ngātahi te tangata e takoto ana me te tohunga whakairo kia oti, kia tutuki. Ko te ngao o ngā tāngata katoa i whakakīia. ki tēnei a tō tāua whare he mea katoa e whakatōpūngia a Rangitāmiro ngātahi tērā ngao, tērā wairua, ā, ērā rongonga kia piki te ihirangaranga o te tangata. Kia tutuki pai ai te mahi.
He rite inanahi mō Rāwiri te maha o ngā tangata i te noho ki tōna taha, koia tērā. Kua tūwhere ia ki ngā tangata katoa. E mārama ana rātou, oh, ka taea. e mātou, te tae atu. Ahakoa i kīia te wehi, ko te whānau ka noho tata, ira atu pea ki muri, ko ngā tangata katoa e whakaaro ana ko rātou te whānau tata. Te maha o ngā tamariki i tae mai i whakareo i te reo, Harataunga, te whānau o Ngāti Rangitahi, tae mai, te whānau o Ngā Ruahine, te whānau o Ngā Mokopuna, te whānau o Ruamatā. Tērā te hīhia nui mō te kura kaupapa Māori, he oranga mō te tangata. Nā reira, he tino tauira tērā inanahi.
I tino rongohia te hua o Te Aho Matua Tika Tau. He mokopapa aho matua pea tēnei. Nā, nā tērā wairua tūrangahakoa, nā tērā wairua aroha, te wairua o te kotahitanga māua i ora ai i roto i te wā o te pōuri. Ko rātou te hinātore, te marama i whiti ā, e kokoe ai māua, otirā e puta ai māua ki te ao mārama. Ā, whakaaro ahau mō te tuakiri o te tangata, tērā āhuatanga, ā, ka titiro ki te tamaiti, ā, ka whāngai i ērā wāhanga o tōna wairua, ā, ka pai rā hoki mō tētahi whānau, mō tētahi hapū, mō tētahi iwi. Mehemea ka kite mātou tētahi tamaiti tino hiahia ki te ū ki tēnei kaupapa, me haramai rātou. Kaua e kī, Oh, tamaiti paku koe, noho ki te taha, ki te taha o Māmā, pea ka pā koe ki te tēpu. Me haramai. He take tā tōna nē. Ko ōna tūpuna kei te kī, Haere koe ki te titiro. Nā reira, ko wai mātou ki te kī, Ko e haramai? Kei te kite au i ō rātou ira, Kei roto ia i o ratou mataora. Waku tamariki, a, ka, kare ano pea te, te kapa kia taka. Ne? I tenei wa nei kei te kite ratou, oh, ai, he kaupapa nui tenei. A, engari, i tenei wa nei, ko Papa ano e ho ahau. Oh, kia ora Papa. Oh, tena koe, he moko tau. Pai ki au tera. He pai rawa ki a au tērā. He mea Māori noa iho ki a rātou, nē, ēnei kaupapa, ana he Māori noa tā te māmā, tā te pāpā mau moko. Koinā pea tētahi o ngā tino tauira ki a au. He rawe ki a au tēnā. Huri ake ki taku makau, ā, ki a Aniwa, ā. Ah. Ki a Pūrotu ake nei. Ae. Te āhua werawera ia. Me tūpato, kei whai tamaiti tuawhitu pea. Ae, ae, koira taku māharahara nui tēnei wā. Kei te rongo au ki te au i tino whakamīharo ana taku wahine. Ah, Nō reira koe re te māharahara nui tēnei wā. Anei, kei konei ngā tamariki tokoono e kitea mai ana, ana, ko te manaia nei hei tohu i tō māua piringa. Me taku māharahara, oh, kei whai i a koru tuawhitu, tuawaru pea, nā runga i wana kōrero. Hoena.
Me hoki atu hoki ki, ki ngā kai, ngā tohunga whakairo, ko Kīngi Pitiroi, he ākonga o mua o Whakarewa i te Reo, o Ruamatā anō hoki, Hōhua Mohi, he ākonga o mua o Ruamatā, ina, he tamariki rāua nō tō tātou kaupapa, Pāpa Hēmi, koia tētahi o ngā mātua, taketake o te Kura Kaupapa Māori, o Te Rito, nō te tīmatanga rā anō.
Ā, kāre he tangata tuakea atu i a ia mō te hautū i te kaupapa i whakatō ai e mātou katoa i tērā wā mō Te Aho Matua. Ki te whakatangata mai i ērā kōrero i roto i ā tātou tamariki mokopuna, Hai aha, ā, kia tītia te rau kore a ō tātou tīpuna ki runga ki a rātou, kia tāia e rātou te kawe i ngā oranga o tō tātou ika tapu e noho nei tātou ki runga. He herenga hinengaro, he herenga wairua, he herenga whānau, he herenga ā-hapū, he herenga ā-iwi. Kāore he taonga tua kē atu i tērā, arā, ko te mea i matua mai, Hei here i te aho matua, ko tō tātou reo. E kore rawa pē e mimiti haere aku mihi ki tōku tuakana, ki a rawe, ki tana hoa rangatira. Kua roa nei, e takahi nei tēnei ara, oti anō, ko te hunga e ngākau nui tonutia ana ki tēnei taonga nui. o Te Kura Kaupapa me Te Aho Matua.
Kua takahia e rātou te ara o te reo Māori, o te whakarauora me te whakamāori i te noho o te reo Māori ki tō mātou ao. Nā tēnei he whakamāori i te noho mai o ngā taonga a kui mā koro mā, te mataora ki te ao. Nō reira he mea nui te Te noho mai a ngā tamariki kia kite ā-kanohi, kia rongo ā-wairua rātou i tērā momo āhuatanga. Nō reira, inā hoki ehara i te mea mā māua, otirā mā mātou tēnei taone, engari hei kura tuku iho ki ngā tamariki mokopuna. Āe, he tuku iho i ngā kōrero a koe mā koro mā, he whakarauora i tētahi taonga tuku iho, engari ko tēnei mea te moko he kauaka, he whakakotahi i te tangata. Koirā taku tino rongo inanahi nei. Um, etahi o māua hoa kāre anō kia kite mō te tekau tau mm. i tae mai. Mm. Nā runga i te kaupapa i tōia mai, mm. nā runga i te kaupapa o Mataora rā ko Niwareka. Ki au nei, ki te tāmoko hea tō kanohi, me kōrero Māori, me whai rānei kia tāmoko hea tō arero.
Te waihoia rā, Tēnei whakatauki i te mea ki taku titiro ko Irape te whakatauki tika ana mo tēnei whānau i Tiana. Ko te manu kai i te miro, nōna te ngahere, ko te manu kai i te mātauranga, nōna te aho. Erangi anō nei ko te manu pōkaikaha nei i te kai i tēnei mea te whakaaro nui, nōna rangi ātea, kāre he tīmatanga, kāre he otinga. Atu i te whai i te ngākau whakaiti ki ngā taonga a o tātou mātua tipuna. Nei rā te arohanui. Kia tata. Nā, miharo au ki, ki taua rā, nē? Oh, kāore koe i te mōhio i te takoto koe.

Te pāua tētahi taonga tuku iho. Ko te raru ia, he nui ngā kaiwhanako, he nui ngā kātai, kai, tāhae, te haere mai nei. Kua hōhā te iwi kāinga i tērā āhuatanga, i te mimiti haeretanga o ngā pāua, ā, nā tērā kua whakarāhuitia. Ko te Pāoa te tuakiri o te iwi, ā, ko ia hoki te tuakiri o tēnei takutai moana Waimārama. That's the biggest one we've had.
Yeah. 115. Te mano o te kaitiakitanga. Ko tātou mā, ko te mahi o te kaitiakitanga te mea nui. He mahi mō te aroha noa, kāre he pūtea. Kāre he paku aha ka tuku mai ki a mātou atu i te whakaaro kia pēnei te noho. Te Pīhau Pāoa, te kōrero rongonui mō te tūhonotanga mai o Kahungunu rāua ko Rongomaiwahine. Kua mīharo katoa a Rongomaiwahine ki a ia,